די ראיאטס ברענגט אין איגרעס ברענגט א לשון פון בעל התניא בחור מיט געלייערט צו גרייט זיך אריינצולייגן אין קאפ די וועלט א קליין שארף ווערטל ט יעקב ועשיו עסט עשיו ויעקב זאגט עשיו ויעקב בעל התניא שניהם בני יצחק שנולדו בקדושה וטהרה ביידע קינדער. א הבדל ביניהם איז רק בכך, נאר איין זאך, איין זאך איז געווען א הבדל, וואס? שעשיו היה איש שדה, איך האלט נישט ביי קיין גדרים, כ'בין נישט קיין מחיצות, כ'בין נישט גדרים, ויעקב יושב אוהלים, א הפרש בין שדה לאוהל איז בהגבלת הגדרים בלבד, עשיו זאגט איך וויל נישט קיין גדרים און יעקב, עשיו לא רוצה להגדרה צו יעקב זאגט עשיו, ביניהם איז געוואקסן א עשיו און ביניהם איז געוואקסן א יעקב, א גדר אין יראת שמים, יא יא כאפט נישט? נאכאמאל. לשון מבעל התניא, דער ריי אץ ברענגט עס אין איגרות, א לשון מבעל התניא, עשו ויעקב שניהם בני יצחק שנולדו בקדושה וטהרה, ביידע די זעלבע זאך, ההבדל ביניהם איז רק בכך, איין זאך, אז עשו איז שו ד ער וויל נישט כגדר, פון אים איז געוואקסן א עשו, יעקב איז ישוב העולם האט זיך געמאכט גדול, גדול מן ירא שמים, דעט וואס דא טוט זיך, מען רעדט שוין נישט וואס שטייט אין ספר חסידים רבי אלי' חסיד אויף א גדר אין שמים קריגט מען שכר אויף דעוועלט, מען רעדט שוין נישט דא, דאס איז א עשו דאס איז א יעקב.

מורא'דיגע לשון, הא? העבדא משניהם כך. יעקב אייזער די זעלבע זאך, איינער האט געמיינט ר' ישעי' אדער ר' יושע ברוך. געווען צוויי גדולי הדור אין בני ברק ביידע געוואוינט לסופים ר' גרשון אדלשטיין ר' יעקב אדלשטיין צוויי ברידערס. זיי האבן דערציילט זייער טאטע איז געווען ר' צבי יהודה אדלשטיין א רב אין רוסלאנד. זיי האבן געלערנט אין חדר האבן זיי געהאט א מלמד א ליבאוויטשער האט געהייסן רבי זלמן לייב אסטולין. קענט רבי זלמן לייב אסטולין? האט געוואוינט אין בני ברק בסוף ימיו, רבי זלמן לייב אז סטאלין געווען א ליובאוויטשער, און ער האט דערציילט רבי גרשון אז ער האט געלערנט, זייער טאטע איז געווען א מרוד אסתר, הרב צבי יהודה אדלשטיין, און זייער טאטע האט געקאכט עפעס א מדרש און ער האט געהערט, דארטן שטייט א מדרש אזוי, עס שטייט אין מדרש אבות ע ב שער נ ק די, אמר רבי יצחק די די מדרש בשעה שביקש אברהם להכות את יצחק בנו און געגאנגען עוקד זיין.

איי, פארוואס זאל דאס נישט פסול ווערן די שחיטה? האט ער געזאגט אז דער רבי זלמן לייב בער סטאלין פלעגט דאס זאגן, אין אזא דור פון נסיונות דארף א איד זיך בעטן צום אייבערשטן קופסייני יפה יפה שמש זעזע א גופי וואס איז געווען א נסיון פ וועט ער זיך נישט דערהאלטן כאילו דארף ער בעטן דעם אייבערשטן קופסייני יפה יפה בין מיר גוט צו צו דיר אז איך זאל דער בר שמש זעזע א גופי בוחר אני חוששני שמא די קרבן וועט פסול ווערן.

און אויב זיי טרעפן נישט אין וואלד, וועלן זיי אריינגיין אין שטאט אין קאברין, ווען שפעט ביינאכט ווען זיי גייען ארויס פירן שרגים לטרף, זוכן עסן. זיי האבן געזוכט, און זיי האבן נישט געטראפן, מענטשן געווען אין די הייזער, און די וואלפן אריינגעקומען און געקלאפט אויס, עס איז געווען א מציאות מעשה שהיה, זיי האבן געקלאפט אין קאברין אין די טירן, געקלאפט, און דעמאלטס איז נישט געווען קיין קוקער וואס מען זאל קענען זען ווער עס איז, איז טאמער איינער האט אים חלילה געעפנט די טיר, און ביז א מינוט איז נתרפ געווארן האט נישט געהאט קיין צייט אפילו אויף שמע ישראל נישט אויף כמה עמקים נישט אפילו שמע ישראל נישט געווען קיין צייט אויף ביז א מינוט איז שוין נישט געווען צו וועמען צו רעדן געעפנט די טיר נתרפ על הסל געווען א גרויסע עובד אין קאברין האט געהייסן ר' מאיר מארין און דער וואלף האט געקלאפט ביי ר' מאיר מארין אין שטוב אויך די קלאפטן געזעצט.

און ווייל ער האט געמאכט א חורבן ביי אנדערע הייזער האט ער יא געקלאפט מ'האט אים געעפנט און נעבעך געווען א חורבן דארטן און האט פארציקט מענטשן איז ר' מאיר געווען ביז מענטשן האט געהערט וואס טוט זיך דארטן אין די עולם אלע אלע האבן גערעדט דארטן פון ר' מאיר און שומר השם את כל אוהביו שומר השם את כל אוהביו וויטער אבער בני עווינא אמרו שכל'דיגע מענטשן האבן געזאגט אז ר' מאיר האט געוואוסט מ'קלאפט אין טיר א וואלף קלאפט אין טיר. און ס'איז נישטא קיין פארוואס, פארוואס האבן די חברה אים געעפנט די טיר? איינער פון די צוויי אדער וועגן סקרנות, פוה! אדער שוין נישט געהאט קיין נערוון האלט מען איין זעצן, אדער ווען די עצה דא קלאפט אין טיר, דא וועט מאכן ב' דלתא א לב, פוה! ער עפענט צו קלאפן אדער ווען זיינע, און חלילה וחלילה אז ס'מאכט אים אויף איינער א טיר, ער ווערט נעבעך גלייך אין שאול תחתית, פונקט ווי די וועלוועלע, פונקט ווי די וועלוועלע האט אים דארטן, איך דארף נישט מסביר זיין דא. צו וועגן א סקרנות, צו וועגן אין א מינוט איז ער אין שש אל תחתית, ווייל מיט דעם וואלף פנים בפנים קען מען זיך נישט קריגן. ס'איז דא אבער איין עצה מען קען געראטעוועט ווערן פון אים, ווי אזוי ר' מאיר מהרא מאכט אים נישט אויף קיין טירן, פנים בפנים מיט אים צו אריין גיין און קלאטשן מיט אים פנים בפנים קען מען נישט. נאר וואס דען אויב איז ר' מאיר מעין מאכט נישט אויף קיין טירן און אזוי ווערט מען געראטעוועט די וואס האבן יא געעפנט איז אדער וועגן סקרנות אדער מען האט נישט געהאט קיין נערוון האלטן איין קלאפן און אזוי ווען די יצה ר קלאפט אהן די טיר חלילה וועגן סקרנות אפשר קען ענ עפ ש עפ ש עפ ש מען דארף זיך היינט מסביר זיין קלאר דא לעבן אהן קודש אויף וואס מען רעדט צו סוף די טרייפענע כלים פו וועגן סקרנות רבים חללים און פילוט די אייבערשטער דא פיטן. צי ווייל די יצר קלאפט און האלט אין איין קלאפן די טיר ווי די וועלוועלע הערט נישט אויף צו קלאפן, אבער אז די מענטש האט שכל ער ווייסט אז ביינאכט עפענט מען נישט קיין טירן, א גדר אין ירא שמים, זאגט ער דאס איז נפקא מינה פון יענקי מיט טייס, ווייסט ער ווי שטאט דער אנקער גדרים אין יענקי און יושב יונים, פון דעם וואקסט א יענקי פון דעם וואקסט טייס. א גדר אין ירא שמים.

בדעי מען מען מסביר אויכעט די וואך א ליטאי'נער נאמען אהוד המורדים הזה על כן קרא שמו אדום. פארוואס קרא שמו אדום? ווייל עס איז געווען אדום? ס'איז עפעס א ספקותן דא געווען ווייל ס'איז געווען רויט וועגן דעם רופסטו אים אדום? איך וואלט אים גערופן א ליטאי'נער מילא. א ליטאי'נער וואס איז אדום? ווייל דאס איז געווען רויט און אונז זאגט מען אדום? זאגט ער ניין ווייל דאס איז די גאנצע מהות פון עשיו דאס איז רויט א טפו! לויף! רויט! רויט! האסט בודק געווען? אפשר איז עס א מאכל בהמה? אפשר דאס איז א קראנג א סם המוות? האסט בודק געווען? נע, ס'רויט. דאס איז עדן, דאס איז ווייס. יעקב קוקט דעם סוף, בארואיג זיך, השי ת שליט א אביסל אויף זיך, יעקב ווייס און מאמירים בפרשה יעדער איינער שטייט ביי פרשת זכור מיט יעקב ווייס, איז עס מחליט זיין מיט וועמען דו גייסט. אוי, מחליט זיין גוט גוט מיט וועמען דו גייסט.

יעדער איינער זאל זיין יעקב און זיין עשו, מען ווייסט דאך וואס מען דערציילט, מען ציילט נאך די סוד עבודה ברענגט דאך צו אז עס איז געווען יעקב אבינו האט אפגעמאכט מיט עשו איך עולם הבא און דו עולם הזה, קומט פרייטאג צונאכטס עשו גייט אריין און ער זעט יעקב אבינו טוט זיך א טיש וואס טוט זיך דארטן א מנוחה ושמחה א קאווע, וואס טוט זיך דא? מען האט דאך אפגערעדט איך האב עולם הזה. וואס טוט ער דארטן? האט אים יענקל ווינער געזאגט, ניין היינט איז שבת מיינו למבה, האט זי גערעדט עס צו מיר, אקעי. קומט זונטאג ביינאכט זעט ער עפעס א פרישע מעשה, וואס איז דא היינט? זאגט ער, היינט איז ראש חודש, און ראש חודש פין שבת איז דא א נשמה יסייערע, ראש חודש איז דא א נפש רוח יסייערע, און ממילא, שוין, ער הערט, קומט ליל שישי, האנט ליידט ער פרייליך. וואס איז היינט? זאגט אים יענקי, ברודער, היינט איז דא דא א סיום מסכת בבא קמא. א ווידמע יום טוב ולרבנן. אויב די וויץ זעצט זיך צו לערנען שניי מוחזן און גייט אן אין בבא מציעא, איז די קומענדיגע סיום זאלסטו אויך קענען מיטהאלטן. זאגט ער, ס'איז געקומען, אייזיק האט אויך אוועקגעזעצט שניי מוחזן מיט טלית. אבער די ערשטע טויט, די צווייטע טויט איז דארטן ווי א חלוקה, די גמרא, א פארקלאפטע גמרא, און געטראפן דארטן די עולם, געדענקסט די צווייטע טויט איז קול אהלה געוואלד, איך וויל נישט זאגן ווי די געבוכער פארמאכן די גמרא, אבער ווי די בוכער עפענען די גמרא, די ראשונים, זייער געשמאק, קול אהלה געוואלד, יא, איז דארטן, איז דארטן יענקי אייז האט גענומען א פארקלאפטע גמרא און געלאפן צו וועמען? צו זיין שווער, ווער איז געווען זיין שווער איז שמואל, ער האט אים געזאגט שווער לעבן, די מוזט מיר געבן א עצה, ווייסט נישט כ'האב דא א ברודער, זיך צו טענה'ן דעם ער העולם הבא אין חול המעשה, איך קום אריין שבת זאגט ער מיר היינט מיין עולם הבא, שפעטער זונטאג זאגט ער מיר היינט איז ראש חודש, שפעטער זאגט ער ליל שש זאגט ער מיר שפעטער א סיום מסכת בבא קמא, מארגן באסיין, איבערמארגן יעדן טאג אנדערע זאכן, וואס טוט מען מיט אים? האט אים שמואל געזאגט איך האב פאר דיר א פשט'עט, גיי צו צום ברודער און זאג אים אזוי, איך האב אפגעמאכט איך האב עולם הזה דו האסט עולם הבא? איך האב נישט קיין עולם הזה.